Howa mallaryň gyşa zapasy indi azalyp otyr munam. Bir ýene bir aý geçse soň ýerini täzelejek bolup ýörmün. Hä. Uborka edip otyryn içerilerde. Aý berekella. Özüň oňatmy?
Şükür, men gowy. Men gowy. Mämmet aga, hany bir men-ä şu öten-geçenleriň bir gyzykly gürrüňlerine Suwsap geldim-de şoň üçin bir gyzykly wakalardan bir ýadyňyza düşen zatlardan siziň ýatkeşligiňiz gowy bolansoň şondan neme etdim. Hawa, aý bolar näme birazajyk bellikler nemeler bar nä. Aý esasan näme bu ýaşulam nä olara ilkinji mugallym hökmünde ondan soňam Ol urşa gatnaşan ýok munda. Tanalýada esasy. Bir nemesin ady. Adyny, familiýasyny hem aýdyp geçiň. Ady Juma Rahmetow Juma. Oý ony oba arasynda bolsa Juma gök diýerler. Siziň babaňyz bolýar şeýlemi? Babaňyz bolýar. A Gökbaý diýmek bolsa oň atasy. A Gökbaý diýse Juma gökdir diýip pikir edä bar. Onuň atasy ol. Ata oňa rahmet der ekenler-de.

Gyzykly gürrüňlerden, ýadyňyza düşen zatlardan, mamalaňyzdan eşden gürrüňleriňiz bolsa, uruş barasynda, ýene bolsa bir gyzykly gürrüňler beriň. Hawa.
Men ýaşlygymda ýaman soranjalykdym. Ýaman köp zatlar sorap durýan-da. Şu mamamyň ýüregine çendir diýseň bolýar. A şu tapgy sorajak diýen-ak, diýen-ak boldy soň. Esasanam ol nämedandyr, ýöne mekdeplerde weteranlar bilen duşup bolýar-a. Aşa wetaranlar barýarlar, soň nätdim. Gyzyma oňaryp usurat da soň olar ýok bolup soň sorýan-da, soradym-da men ondan öýlemi, beýlemi diýip soň. Onuň soraglaryna jogap berýär. Esasan hem dagy gepi zada neme bolman soň. Umman biziň babamyz bir müň dokuz ýüz dokuzynjy ýylda doglan. Soň ol dini mekdepde bilim alan. Dini bilim alan. Indi şol hawa bir on alty, on ýedi ýaşa çenli şol bilim alanlar.

Şony geýsen seň mollalygyň ýa şony uly boý adam oba içinde şony tanaýar ekende. Şony geýen balam ekeni. Ol bir dereje bolýa. Hä dereje bolar eken.
Mana adam ýok bolsa da despedan ýa-da sadakalar o juma gije diýip aýdyp o wagtlar bolan-a. Hä. Şonda neme bolupdyr. O wagtlar has gaty ekeni. Şu bilimli şol şol nemäni gutaran adamlar okamaly eken-da. Şo edilmeli nemelerine, adatlaryna mysal üçin, zinany okamazlar etmeli bolýar-a. A luboý adam ol ol wagtlar bilmeýär eken, häzirki ýanak däl-de. Ýa nemeler. Soň muň kelläsine pyrka getiripdirler welin, ol muny diýibä diýipdir, ýöne obaň içinde aýlanyp, mollaçylyk etmändir. Hawa. Molluşylyk etmändir. Soň indi munuň sebäbini soň özüm çyzjak indi. Soň ony duşunda aýdaryn. Indi 1921-nji ýylda azajyk näme aýtsak, gapdaldan atak marda näme? Inprost diýip bir okuw jaýy açylýar. Inprost diýmegem institut proswetçini diýmek ýa ors dilinde. Olam orta bilimli mugallymlary taýýarlaýan okuw jaýy. Indi näme? Özi institut bolany bilenem Firona öz derejesi hem pesräk bolanda ýokary bilimli däl-de orta bilimli mugallymlar taýýarlapdyr. Hä, sebäbi esasan sowatsyzlygy ýok etmekdä maksat. Şeýlelikde bulam ýigrimi birinji asyrda bolsa ýigrimi ikinji ýylda Olam bu ýere amatly däl, bir gyra diýip hasaplap, muny şol hökümet tarapyndan Taşkende geçirilipdir, bu okuw jaýy. Munda şol şu ýigrimi ikinji ýylda maňa Hydyr Derýew hem gire. Sebäbi Hydyr Derýew bäşinji ýylda doglan-da ol. Ýaşy ýetip, Hydyr Derýew ýigrimi ikinji ýylda şol Taşkende şol okuw jaýy göçensoň bile göçüp gidýär. He, ol, olar ýigrimi altynjy ýyllarda zatda muny gutarýarlar-da, dört ýyl dagy bolup dur-a okuw jaýam. Soň, indi oba arasynda geperäp başlady, Aý, Taşkentde şeýle okuw jaý barmyşyn, hawa, oňat nahar berýärmişin, eginbaşlaram, aýakgaplaram ýapyldap durmuşyn, pollaram gyp-gyzyl polmuşyn, hawa, ýüzüň görnüp duran, Diýip, soň aýdym-sazam öwredeýmişinler. Diýip, aý, hemme taraplaýyn oňat diýip, basym reklamany ýetirýärler-de, elbetde, kerki taraplar dol, ýokary taraplar bek-tuk okan bolmakara mümkin. Bu habar biziň obadam gelýär, şol ýigrimi ýedinji ýyllarda-da indi. Hasam şo Birnäm babamyzam şol Geldiýew babana Azizgeldiň atasy bolýar. Bular şol döwrüň gödek oglanlary, on ýedi-on sekiz ýaşlaryndaky oglanlar. Içine ot düşüp bular hawa, öz aralarynda maňa hemme maglumatlary eşidýärler, gidermeni bolýarlar. Soň biri-birini duşup, gitmek wagtyny belleşýärler. Soň Nemäläni tapýarlar bu ýerden, şol Wilip Rahman diýerler. Sen bilensiň mana Gylyç aga diýip Täjirde bir atly wraç bolda. Şoň atasy. Şoň atasy bolmaly. Ha şular bu üç bolup töwereklerden üç bolup gidýärler. Indi men iki maglumat näme etdim. Men bir eşitdim. Edir o akadan adama. Bir aýtdy maňa Beýjan Mollanyň atasy öňe düşüp aketdir diýip gürrüň bolupda. Soň, ondan soň Tograk Mansur aga mat gören etdi. Seň babaň diýdi, 40 ýyllyk täze maşgatdan diýdi. Näme döwlet äkidipdir diýipdi. Öňüne şu diýdi. Reklama äýlemek diýdi. Öňüne şu adam gerek-ä. Ha, ýolbelet. Ha, ýolbelet.
Şol, şolar äkiden bolmaly diýdi. Ha, olam 40 ýyllyk gaýgy gitse, eşidendir-de. Ol sen tanýansyňmy? Ageldi aga dagymyň gardaşy bolýar. Penji aga diýýär häzir o. Döwlet ikinji diýler. O Tug Fermanam boldy gytlykda. Şu näme Jumabotlaryň, Rahman Hojanlaryň gardaşy ol. Şolaryň nemelerine gelýär, kadalaryna gelýärler. Ýaman oňat adam ol. A şolaryň babalary Akydan bolmagam mümkin. Şuny ýany iki sany nemesi bar-da. Garaz, soň bolup gidende näme aýdyp gidýär. Atdanguly agama. Atdanguly diýdi, men Taşkent gitjek diýdi. Atam aýdama diýdi. Atasy ibermeýär ol sebäbi. Ol düýp garşy oňa. Agşam aýdarsyň, bolýam diýdi.

Aý indi näme bolar? Gahar gelýär daýy diýýär, Ala içjek işiň ýok. Aý geçýär, ýyl geçýär. Bular okap ýörler indi. Gutarýar şeýle gelmändir. Okap ýörler bilensoň neme bolýar? Oba arasynda şo wagtam Begenç neme neme bolýar? Oba arasynda şo wagtam Begenç neme Aý Gökbaýyň ogly Jumagök o Taşkentde ors bolupdyr. Orsuň balaryny giýipdir, ors köýnek giýipdir. Oba doňuz göç iýemisen, Ors aýdamaýda ýemişe, aý sen ýanyklak nemeler bada indi adamada düşünje ýok äheýe ýigrimi ikinji aý ol ýaňy näme bilýän agzapmy hiç adamada düşünje bolmadyk soňra muňa nebet bolsa gök baýyň bolsa gahary gele aý ol muny oba getirmeli däl ol bir dinden çykan diýip sen ýanyk märekelerde patalarda atarda näme bolýa bile

Soň muny o adamlaram näme gelýär we soň onuň gelmeli wagty näme diýýär. Soň o adamlar köşeşdirýär muny. Aý, Gökaýdaş näme ogluň indi gelip otyr, nämelämaý bir bolmaz iş edämaý zat diýip. Daýy soň umma köşeşýär, bulam gelýär.
Taşkentde okan döwründe Mehmet aga Kurtaşyny tanaýaňyzmy soň? Mana surat bar. Kurtdaşlarynyň hä şu wagtky döwürdaler meşhur adamlar bar a içinde şol. Meşhur adamlar bar. Mana olam neme bolan? Mana gara sitlik bolan. Hmm. Son bekisi takip bolan yazıcı. Ondan gatar öwezip dip neme bolan? Kompozitor bolan. Soňam Pygam Azem diýip akademik boldy. Dilçi da obar türkmen sözlügini döreden adam şol dilçi bolan. Şular bilen bile okanlar. Taşkentde. Ha Taşkentde.
Gelenden soň oba Esen Meňlä işe durýa. Esen Meňlede bir ýyl işlän we mamama Mekgeden ýanyna. Indi soň Esen Meňleden soň bäri bir ýyldan soň MTS-e gelýä. MTS mekdebiň diýsana yskutu bara, şo mekdep diýsana. Aý o wagtlarda mekdeplerde-de bir iki sany, üç sany mugallym, aý bu hormatlap mana Taşkende oturyp gelen diýip bolsa mana eline peçadam berýärler muňa. Hem sen mugallym, hem direktor bol diýip, aý baram ýene-de ondan başga iki sanykmy, üç sany mugallym bolan. Bular şo jemlenşip bar nemeni okadyp ýörenler. Ha, aýtamma soň mekdepde işlän döwründe Ol selfodadan yskalaçam bolýar, rus selfonyň yskaladanam ýöredýär. Sebäbi sowatly hat ýazuw gerek aňa. Nemeler. Onam çagyrylan wagty baryp, işden daşary öýlänlerinde baryp, şol selfonyň işini dolandyryp durar. Aý soň urşa çagyrylansoň selfonyň nemesini tabşyrýar, otçýotlaryny tabşyrýar, obmen edýär-de. Bu mamaja juma de agşam de bir halta salyp bir zadlar getirip ýa-da görse ýaglyk mata aý ne artdyryp alandyr bir şeýdip alandyr zorda ana mümkin yskalatdan hawa getiripdir bir haltany dolduryp soň iki sany ýeşik tapyp çüýletdi gije kepbäň içinde çüýläp selbi mana telek bolsaň o şundan ulanyber ana adamlara şo wagtam mata zat gerek ýaglyk ýene bir zat ha şundan uşadyber diýipdir o Soň ony atam atam aýtdy. Bizler de usta urdy. Hiç kan kösenmedik diýdi da. Şu enem de şol şu babaň de şu goýkydan nemeler de satyp satyp de. Hmm, Käwagt şol.
Daýy bu daýy neme almaly da.
Öýle beýle zatlar de. Alyp de köp şu bizler de goldat diýdi. Ondan soň Näme? Uruş başlanýar weli, uruş başlansoň adamlar gidip başlaýarlar, mugallymlary näme hökümet ilat galýar-da. Bir wagt saklap bir ýörmän. Aý, uzagym, uzagym çeker diýmändirler urşa. Aý, derek gutar indi mezitde. Aý, soňra ýagdaý agarlaşa bile ýurduň ýagdaýlary soň babam adam 40 42-nji ýylyň tomus aýynda hat berip gidýärler. Owa, juma palan wagt näme bararsyň? Ygor näme barmaly diýip. Ahyr şeýdip muňa hat berýärler. O plançy çiktoda o barmaly hem diýipdi. Özem gije çagyrlan ekende. Men bilemok näme üçindigini. Soň bir şol matalarda akar şol ýerleşdirdi edip soň aýdypdyr, selbi diýipdir. Bizler öde kommunist bizler. Öde bizler gelmeýän masak diýip aňa nemetdir da. Owa, şoň üçin diýipdir. Anemedem diýipdir. Ogulyndan gidipdir. Ýagdaýy bolsa galamdan nany ýer ýana git diýipdir-de. Aşa namaydan bolmaly. Ondan soň şeýdip sargapdyr-da, men şu tanus janawara äkideýin. Ony çöketdäniň nemesinde şu ýandaky tutda, gowakda goýup giderin. Soň kimdir birine sargap getirdersiň diýip sargap gidipdir. Şeýdibem gije şu Garajaryň ýoly bilen ol neme edip,

Sutaýa ol däne bolsa adam sutaýa basyp goýmaly. Beýleki näme de kolhozyň öndüren önümlerini basyp goýmaly. Hä, urşa gitjek adamlary şo ýere ýygnap. Ada ýygnap, howa, soň.
Soň alyp gider. Soň kerka gitdirler.
Ha şeýdip, howa, kerka gidýärler. Kerkede üç aýlap podgotowkada bolupdyrlar.

Onsoň ýene-dem nebetdir, indi ýene-de bize toýa ugruna çykdyk, toýa tarap rowana bolduk diýip ýazypdyr. Onam näme, şu jynlymy näme-de, indi ýa ýaş gelenimi bilemok, Pyragyny dagy otuz ikinji ýyl bolsa, hat, owaz okap-okap bilme bilemok. Şu internetde Allanazar diýip dosty bolan bile işleşen, şoňa ýazar eken hatam. Ol gelip soň bizlere şu haty okap berip nebedip gidýär eken-dä, her saparda. Şo üýne-de ýazmady-ow. Şol gelip nebedip, aý soň Hat gelmesin oýun welin ýok däl kyrk üçünji ýyl gelýär hat ýok. Soň Aslan gulama duşupdyr ol ýolda ol ol adam. Aslan gula Juma ümsümlik mi bildirä ümsümlik onda maňa da ümsümlik o hiç hili hat habar ýok diýipdir. Aý soň günlerde bir gün şol günler Mamam daýy şol çöpatdan bärsinde aryk arassalamaga äkitdirler suw çöp basdy aý çöp basdy demek çöp serdi. Soň şonda aňardan bir maşyn gelipdi ýa-da bir baranka maşyn. Soň Bir tatar aýal çykyp gygyrypdyr bir adamy Hytaýda. Haý palany sen Juma gögi tanaýmyň diýse, olam ha diýipdir. Onda Juma gögi žiw, zdorow, ýagşy, ýagşy diýip tatarçalap şonýanak neme edip garjap gepläpdir. Köýnegem kelte diýerdi şonýanak. Ol tatar formasynda bolmady. Ol aýal nireden gelir, ol oňa ol nireden rusça o zatlar neme däl. Gyssanygym diýip gitdi dede. Soň mama aýtdy, şony men uzakdan eşitdim otyryn-da, ýöne aýal bolsaň birhili neme etdim-de dagy. Men şoň aýal diýmäne. Ha, hawa.
A indi näme olar bir dul aýal-da, näme bolsa. O ýerde. Soň Soň ol adam aýdypdyr. Eşitdiňdämi diýip-de. Şony näme, oň özem şo çalyşdy galan dagy nämäni. A şeýdip bolsa, şol habar iň soňunda şol habar gelen. A ondan soň Ol gaýdyp gelmedik. Hatam bolmadyk, badam bolmadyk. Aý näme tama edip ýörenler. Soň ýöne kyrk o näme maglumatlarda bolsa kyrk üçünji ýylyň noýabrynda ýogaldy diýip o gazetlerde çyka ýördi ol. Umuman begenç ol kyrk ikiniň tomusynda kyrk üçüň noýa aý şu bir ýarym ýylda